Duerne gesinn, dat ass das extrem interessant. Dat heescht äh, fängt un 1870 hält op 1981, dat heescht mir malen eng Rees duerch ganz Geschicht vun der Minier hei zu Lëtzebuerg. Den éischte Chantier ass e Chantier, den 1870 ugefaange ginn ass, A wat ganz interessant ass, datt ee gesäit, ënner welleche Konditiounen datt déi Leit hei fréier hu misste schaffen, well et muss ee och wëssen, datt 1870 war eng ganz Rei Lëtzebuerger, déi hei fortgezu sinn, well hei am Land praktesch näischt war fir ze schaffen. Dat heescht, et ass eréischt mat der Entdeckung vun de Minett, wou een hei, Geld konnt verdéngen an doduerfir sinn och vill Auslänner am Ufank hei an d'Galerië komm. Dat heescht, Geschir selwer bezuelen, am Ufank hu se souguer d'Holz misste selwer bezuelen, d'Schwaarzpolver, d'Lunten, alles hu se misste selwer bezuelen, 12 Stonnen den Dag, all Dag, just sonndes fräi. Déi éischt Congésdeeg hu se eréischt 1920 dann ëmmer kritt, dat heescht 50 Joer méi spéit. Deen Zuch, deen Der hei gesitt, mat deem wou mär an d'Galerie fueren, deen huet natierlech net an der Galerie geschafft, deen ass speziell gebaut ginn. De Chassis ass nach vun enger aler Maschinn. Déi alle Galerien, mee den Opbau an d'Elektronik ass natierlech alles modern. Och déi zwee Waggone, déi hei hannendru sinn, déi sinn natierlech gebaut gi fir datt d'Leit esou agreabel wéi méiglech an d'Galerie konnten erafueren. Mer fuere lo ongeféier 20 Minutten, dat heescht mer si lo 5 Minutten hei baussen, mer gesinn e bësse wat hei ronderëm alles war an da fuere mer eng Véierelstonn duerch d'Galerien, esou ongeféier 4 Kilometer fuere mer duerch d'Galerien hei mat dësem Zuch. Tout d'abord, deux points essentiels. C'est une mine réelle, c'est-à-dire c'est un endroit dangereux. Il faut rester avec moi. Hein, s'il y a un problème, vous suivez les flèches vertes que vous voyez là. Hein, bon, il n'y a pas de problème qu'il y a un accident, hein, parce que le dernier, ça fait quand même, après-demain, ça va faire trois jours. Et sinn och ëmmer vill Leit, déi mengen, well se hei an de Musée kommen, 't wär alles esou schéi beliicht gewiescht, wéi dat haut ass. Dat war natierlech guer net esou. Deeg am Ufank och, wa vill Leit mengen, dat kéint net sinn, mee déi hu just mat Käerzen sech beliicht. Dat heescht just am Schäin vun enger Käerz hunn déi misste schaffen, déi s'en haut selwer misste bezuelen. Et en éteint les lumières. Ah oui, pour le cameraman ça va être un peu plus difficile. Muss er vläit e bëssen enker d'Lut ausman. Voilà, le jeune homme là, il va vous montrer comment ils ont travaillé.

Dono ass natierlech wou d'Elektrizitéit bis komm ass an och d'Dampmaschinnen an alles ass natierlech mir net domat eraus. An et muss een sech awer och virstellen wéi dat dann doennen ausgesinn huet wann do Dampmaschinne gefuer sinn, Dieselloken. Dat heescht dat war guer net agreabel do ze schafen. De Stroum an dëser Galerie ass an den 1920 er Jore komm, awer zu Esch zum Beispill am Ellergronn an de Collaren do war e schonn ëm 1900. Dat heescht dat ass ëmmer War, datt et ëmmer variéiert vun enger Galerie vun där aner, kann ee kee festen Datum soen, wéini datt wat wou an eng Galerie eragefuer ass, dat hat alles verschidden Zäit. 2000 volts lampe témoin qui s'allume mais il faut pas croire qu'il était ici près du mur là pour faire son coup de mine hein parce que à partir d'ici il aurait fait deux coups de mine dans sa vie le premier et le dernier.

Dee wuel bekannteste Biergmann an där Zäit, dat war de Jean-Pierre Bausch, deen net nëmmen hei an der Galerie geschafft huet, e war Sécherheetsmann hei an der Galerie, e war Buergemeeschter hei vu Rëmeleng an e sutz an der Chamber vun der sozialistescher Partei als Deputéierten an deen ass am Februar 1935 hei an der Galerie gestuerwen. Déi heie Minn, déi ass 1880 opgaangen, 1961 zougemeet ginn. Dat heescht dann déi lescht Galerie, déi ënner Lëtzebuerger Territoire zougemeet ginn ass, dat ass den Thillebierg zu Déifferdeng. Dat war am November 1981 an do ass dann eng Anekdot, dat heescht de Sprengmeeschter war am gaangen d'Lächer ze besetze mam Sprengstoff an de Porion, dat heescht de Steiger, ass komm an huet gesot, Jongen, et ass fäerdeg, mir halen op. Dat heescht, dat war dee leschte Gest, deen hei zu Lëtzebuerg an enger Galerie gemeet ginn ass, dat war zu Déifferdeng An d'Thillebierg. War ganz interessant ha gekuckt wéi se fréier geschafft hunn do, et war zimlech knallhaart. Haut reege mer eis op iwwer all méiglech Normen an do war guer näischt fréier, also scho beandrockend wéi gesot. Très passionnant, vraiment très on nous apprend plein de choses, on voit plein de choses et c'est vraiment très bien, c'est bien de voir ce qui se passait avant et dans l'époque et tout. Dat ass flott, also ech fannen dat schéin, dat ass Patrimoine culturel vun eisem Land, dat ass ganz wichteg, dass dat erhale gëtt. Ech hu jo fir 6 Joer nach do geschafft, gell, an deem Mine do. Déi Zäit war et nach vill anescht an der Minière wéi haut. Wou ech do war, hu mer nach alles mat der Hand gelueden. Ech si schonn mat 14 Joer An d'Minière gaangen, gell, fréier mat mengem Papp. Dat war fréier esou. A wa mer net paréiert hunn, hu mer e Fouss an den Aarsch kritt als Bouf.